Аллаһ Тәгалә бирә, нинди әҗерләр, нинди рәхмәте төшә шул айларда, аны иншаллаһ сүләр, э, мәчетләрдә сүләнер, дәресләрдә сүләнер иншаллаһ. Аны һәрберебез күп ишетер әле дә ничә тынып. Ә мин айтам бер 5-7 пункт, э, эш кайсыны Рамазан ай, айи баш, баи, баш, башы белән бик якшы эшләнә. Башларга әлбәттә дә Рамазан аен иң беренче ниястә белән, иң беренче ният.

И Рамазан аенда шундый зур безгә возможность. Вот, допустим, шундый пример китерәм. Э, ровно бер минутка, допустим, яптылар безне или мине бер бүлмәгә. Кая бүлмәдә полностью э, алтын, слитки, слиток алтын, э, да, валюта, доллар, евро, юань, таганда, реал, лира, бөтен акчалар тулган, прям вот просто вагонами. И сиңа айталар, Рушан, бер минут синеке бар, Күп ми чыгараласын шул бүлмәдән висесе синеки. Сез думаете мин нишләр идем? Атмас идем. Так, әлдә бер 30 секунд бар, тукта. Хәзер бер 10 секунд кала да әзген чыгарам. Юк. Худым әлдә. Кайсы төшеңә сыя тияр иде. материально кесәңә дә и алмас рубльләрне алмас идең доллар евро алыр идең и алтын алыр идең честно слово потому что резкий башың эшләр иде ниясте алырга всего лишь бер минут сиңа возможность и шуны тәке ташыр идең шул бүлмәдән күп анда тиеп үзең белән анда авызыңа да тутырыр идең ышан алтынын да ниен но зато шул бер минуттан соң синең э, состояниең может там да в список форбска керер идең миллиарды борчыр да идең төзер дә идең и рамазан аен булашлай чагыштырырга что ул утыз көн бер минут түгел кайсы да кешегә аллаһ тәғәлә бирә вот мә кулым утыз көн шайтанны да мин алам синнән койты затларына да алам пожалуйста тырыш эзлә бер сәвап ун гына түгел җиде йөз мәртәбә зурая

Аллага тәүбә белән кайту. Аллага тәүбә белән кайту, потому что кара йөрәк кешенең зур гөнаһлары кешене реально изге эшләрдән туктата. Просто туктата ул эшли алмый. Ход күпме анда вәзлар, ниләр сөйләнсен, лекциялар, хотбалар, что вот сәвабы мер миллион, әҗере шунта ки. Кайчан йөрәк кешенеке кара анда, авыр, зур теге пагубный гөнаһлар,

Эшләрне эшләргә. Соответственно, разный кинолар, вот сериаллар Рамазан аенда вообще килешми багырга. Потому что бер ай, ә кинога утырасың да син ястә анда сәятләрең оча гына бара. Ладно, сәятләр оча. И кинода син багасың, кино сине кайгырттыра, син уйлыйсың төн ката таравихтан анда халык ибадәт кыла, син таки башыңда кино, кая соң ул, аерылдымы, аерылмадымы.

И ул безнең вакытыбызны бик күп ала. Шул затлардан тоже соответственно ерак булырга, потому что айтабыз вот банк шул бүлмәгә ебәрәләр бер минутка, син анда вакытыңны син югатмас идең. Вообще, ну, вот, допустим, ебәрделәр бер минутка, виз алтын күпме чыгар аласын чыгар, и кемдер утырган, минеке кирәкми, миңа бар, миңа яхшы, шул кешегә ни әти, ни әтер идек без. Конечно, те мактап таза булмый ул кешене. И Рамазан айы да бирелгән ул какой-то ценный подарок. Бер ай ровно, пожалуйста, куллан, тихо гына кереш, изгелекне ал, бәлки өмер буена ул изгелек сиңа өмер буена ул изгелек сиңа калыр да иде. И, соответственно, ниндидер заранее эшләр эшләү,

Так ашарга кирәк, ну именно Рамазан ае ул тоже, тоже үзеңнен ашыңны багу ае. Күпме ашый идең, хәтта бу шулай аша, но күбәйтмә именно Рамазанда. Обязательно ул затларны тоже учит үтәргә кирәк. Ул безгә все равно көч дәрт бирә, көч дәрт бирә. Понятно, без эшлибез, ашамыйчык эшләп булмый. Авыр эшләрдә, кардәшләр Рамазан аенда язын да уборкага да йөрүделәр, ызбалар да төзүделәр, уразаларын да шулай тоттылар, кемнәр йөрмәде эшкә, кәм түгел, искелекләрен дә кылдылар, молодцы, Аллага шөкер. Ну, анда да аш кирәк, но в основном все равно кем без нужды, теге таза ашарга тоже Рамазан аенда кирәкми. Әзәр генә

Ну алар да безне белән катнашсын уразада. Бер сәгать ашамасын, пожалуйста, проблема юк. Или анда обедка таки. Шундый тоже тенденция була. Әгәр дә э, ылан бетә инде, ылан булса, ылан яшь, реально аны тотмыйсы. Ну, более-менее зурырак булса, анарга аңлатасың, что ураза тоже ул бәяле зат, и аны тоже тотарга кирәк. Аннан Аннан определенный ниндидер китап или балаларга нидер бер история или нидер фәйдә сүләү. Ифтар алнында хәр көн семья белән йыелабыз. Это в основном ланнар да, әбиләр дә, картлар да өстәлгә берсебез килә азан аткач. И ашыйбыз. Как раз бергә йыелгач була балаларга тоже өч-дүрт сүз айтырга Рамазан ай турында. Аланнар бут, бу безнең Рамазан аебыз. Вәхтәле ураза кылган бит без, күрдең, көн буе ашамадык, эчмәдек көн буе, кой-ту привычкаларыбызны эшләмәдек, потому что ай, Рамазан ай аның хөрмәте бар. И балалар да иләшә башлый шул тәртипкә, и үскәч аларга совсем еңел була. Уразаны да тотарга, и дингә дә алар еңелерәк уже көчлерәк баса башлый, еңелерәк аларга шул эшләрне эшләргә.

Кайчан кем дә юк, килә кардәшең, хәлеңне белә, бик күңелле була, теге терелеп китәсең, худым хәлең яхшы була, звонить итсәләр дә. И Рамазан аенда да тагы да хасталар булса, хәлләрен белү, аларны барып зиярат кылу бик зур сәвап. Болай да, ну Рамазан аенда тагы да хасталарның хәлләрен белергә бик кирәкле зат. Аннан шулай ук без беләбез, что иң яхшы эш ул Алланың диненә чакыру, Алланың динен аңлату. Но ул кагылмаган гына, әйтик, не касается только имам, муфти, хәзрәт, шәкирт, анда тагы кем булса, ул бөтен кешегә касается. Сезгә дә, безгә дә, зурга да, картка да, яшькә дә и Хатынына да, бөтенесенә касается. И шул да возможность була, әгәр дә үзеңнең дустыңа, семьяңа ниндидер бер кечкенә генә совет-насыйхатлар бирсәң, вот допустим, балаңа әттең, әттек вот бер өч-дүрт минут, елгач ниндидер анарга, әйтмим вәаз лекция, но нинди беләсен, нинди телеңдә, нинди тел белән анда, нинди, нинди информация беләсен, еткез шулай ук үзеңнең семьяңа. Бик файдалы була, ышаныгыз.

Дингә басыр, мәчеткә басыр, мәчеткә килер, таравихка килер. Шуннан Рамазанда, таравихта нинди вязлар ишетәбез, шуларны семьяга күчерү, аларга ответы бер минут, ике минут, все, больше кирәкми. Аларның машина озакка кала и аларга да Аларга да иншалла бик күп фәйдә китерә. Ну, в основном шул кыска динебезнең советлары, насыйхатлары Рамазанны ничек кабул кылыр, каршы алырга. И тагы тагы беренчесе, тагы бересе и важно ул Рамазанны кабул каршы алырга шөкер, шөкерләп, то есть благодарство белән

Күбрәк изгелек эшли башлый, аның просто мые үзгәчи включасть ителә. Но кайчан кеше кабул итә, каршы ала Рамазанны, Алла, тагы Рамазан йетте, сөбхәналла, так, моны эшләмәскә, тегене эшләмәскә, ураза тотарга, ач торырга ха, Алла, каһарь! Шылай кабул итсә анарга реально авыр була ул ай. Ул как будто тик грузны артында тартып йөртә. И ул кеше изгелеккә дә авыр була. Обществога фәйдә дә ул китерми. Монда халык фәйдә китерә бу атын. Ну нигә шул кайгыртасы шуларны үзләре чыгышыр. Примерно әйтәм, тан что ул кабул каршы ала Рамазан аен вот авыр теге, какой-то груз кебек. А на самом деле ул вот такая Алланың подарогы икән.

Әлдә тагы теләр идек, чтоб ул булсын, но юк, елына бер генә була. Күпме халык теләр иде йетәргә, но үлделәр, йетмәделәр бу айга. Яныбызда да халык бар иде, дусларыбыз да бар иде, алар йетмәделәр шул айга. Ә без тоже по факту әлдә йетмәдек, но уже безнең ният бар, йеткәч изгелек эшләргә, иншалла. Аллаһ Тәгалә Раббым йеткесен Рамазан айларын безгә, яраббел әләмин.